Bono oyo o gatato, omomura oyo ogamenyete Nairobi, akareta omomura oyonde korwa Joasi gose Joakim ng'a inchuo ndendere enyomba. Bono konya iga amorenderete enyomba, na emete onya komoburugerania. Bono inche bono igo nkoigwa ebikuro, nindwarete bono nonye nare ain- nyomba nare. Naigwe ng'a na ebikuro, naigwe ng'a na egari, nari ng'a omwana okung'aki. Ngocha nanyore amaene omwana akwete, na ekerogo igoro y'ekaransi eria akwete are gesogoro. Momura oyo tindamorora. Erieta nage nesi kerogo. Togoka rituko ria rero buya kemaroro. Momura oyo nabo achontirwe twagenda mogondo twarema twakora. Ekero twainoka goka twasinyoka ime. Ekero twaimoka gocha omwana na oye amotige tao, na oye akoramotige nyomba. Ekero otige gocha intwe twatigara intwe, bono okonywa naimokeire rende chishughuli chiane, nakora narora tiga ntiri gocha chiakamboka nkaria nsa abwo ngo- naikire ngatigera inche, ntwacha nenyaroka yane.

Omong'ina oo ng'ina asie ogokuora, gochia paara amaate, nkoboria ninki? Ogoteba ng'a ochire iga anyorire omomura oyio okoruta chioka asoetire omwana amobwete ekero igoro. Ng'a twachire iga, twanyorire omwana oyio arosirie chianga chionsi, namoitete, omomura oito taiyo. Bono abanto baichire aa tokumeti ng'a ekero aria ninki akoboria omwana oyo omosinyiiini, omwana otaramogosera ninki akomoitera, bono etokumeti onye omwana obwate emechando tari goteba onye namoire ribaga koita omwana, omwana omoseni buna oyo iga. Bono naki toichainete gokwana ng'a omwana omo omomura oyokora egento ekebe, egento ekebe kiogokumia, goita omwana omosenini otabwati hatia. Nkorigigwa are, ntokonyete abasikari banyatie kobaachera, nkoira bare mobere, ere nkorigigwa are na ebise ase akoebisa goika arigigwe, af- afi- a- afesiri chiko. Ekero okorigereria omwana oyo, naikire abwo bosio iga agoeta, chinsemo chiaye chiansoni okorora namogosita okorora ng'o atagete komoarokia. Omwana nabo aratware ang'e emiaka ene, naende nomwana omomura, lakini iga aitire ogoitwa okobe naende aitire ekinyama. Komentana na igo omwana oyo bono buna aitire igo omwana onya komoita, intwe ntomanyeti ng'a nki are koboria omwana ekeng'werere buna oyo.
Oyore komoitania ise na ng'ina taiyo aa, naende omwana oyo bono iga akore egento eke na gotama, taiyo obo egetamanyeria ase are goikera bono iga. Marieta nkorokwa Festus mageri, na incho noyomo obo buna obaoturetwe, eng'ana buna eye yakorekanire totana korora rinde ng'a omwana omoke naikwe eng'encho ekabira eye kinyama, ase eng'encho momura oyo omong'ina iga amotigerete omwana oyo ochire korigia ekebarua egere bache gwekonyera ase obogima obo buna bwekong'ire. Gaki rende omwana oyo toigwete abwate amateso agoetera omomura oyo, ng'a nabwate discipline ake omwana oyo, na goikera buna twarigereria naintwe twabusabirie ne koringana buna omwana oyo are ase omobere, igo okora ng'a naende iga atumegete ene- echi- egento kia morero buna echuma gocha omobekereria komosambereria. Igo rende, intwe tokogikeria egento buna eke ase ekenyoro, tokogania baana batigwe bagoitwa nabaanto, naende onye omonto onyuomire omokungu obwate omwana onye tamotagete, iga are gokana omwana omoirani ase abanyene. Naende nkabaka, Omokungu oyio agacha akayiira omwana oyio oyomo ore nyaroka. Bono omwana oyio momura konya nere otigarete bagotara na ise, natemete koboria ng'aki, omosubati kamoitete abanchire naraire nyomba. Nkaigwa ng'a mboka moka momura one agacha gotebigwa agacha baka. Akamotebia, Igore geita. Agancha, akaigora, akamotebia, Tigera abwo, ase gwaikeire.
Nabwate abanyene. Omwana ogo nagenda gochia abwo nabwate abanyene.